Ara mai ra e nga iwi uiui mai ra i runga i te reo karanga a te reo o te uru. E poroporoaki atu ana ki ratou o tatou tini mate o te wa. E are atu ana ki te tatau o te po ki reira whanga mai ai a kui ma a koro ma i te whare o Mo Wairokiroki. Ko rātou ki rātou, ko tātou te unga ora ki a tātou anō. Mauri ora. Nau mai oki mai ki te kupu o te uru nei, e waka kao ana, e waka uiui ana i ngā pūrongo e ono ku ua ake ai i te wiki nei. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei anei au, ā, e arataki ana i tēnei wā anga. Ka tīmata ake tātou ki te pūrongo tuatahi o te wiki, e aro atu ana ki Wanganui me ngā kaupapa mate unga rangatahi i muri i te wā kura. Anei a Eruera Rerekura,

and stuff so um yeah in the future maybe we're looking for it but at the moment uh, it's just straight Monday nights which is what I do as a youth worker at sen- uh, at Tuanahau for a group called Senior Club which is you know college age students Kua tae mai nei rangatai nō ngā wā i katoa o Wanganui, kia wai oa ou, ā ki te waka piki ake

the auntie, I think, and it was just really nice to see them all connect. Like, I don't know them, but it's cool to see them laugh and yeah, have fun. Tēnā koe, Sakisha, me te rōpū o te orohou mō tō koutou mahi i roto i te apore. Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe e Riwi tēnā pūrongo mō te ara au e kaupapa ku wakaritea, e ara ku karia i runga i te whakaaro nui ki te unga rangatahi me ērā aora whai muri i te kura e anga mai e pārekareka ana ki rātou e whakakīkī i tērā wā ā ka mutu e kaupapa e whakauiui ana i te unga rangatahi ki pai tā rātou tūtakitaki ki rātou anō ā ki whai oa anō e rāuatanga katoa o te whakawanaunga me te pae oki o te rongo e ara i te mea e aro atu ana Ki Tokomaha rawa atu te unga tae atu engari karo ke atu ki te unga ka taea tinana atu, akoa te iti, akoa te raʻi, ara ka manaakitia ka wāngai ia. I tēnei wā e te iwi kei te uri anō te aro, kei te aro tōtika atu tātou ki te awa tupua me tōna ora. E kā tū kā ui ku wakaritea, ku wakauiuingia i runga i te whakaaro nui ki tērā ora, ko tōna ingoa ko te kōpuka. Anei a Eruera Rerekura ka oki ki a koe e hoa.
He kaupapa waka iraira ki te marae o Putiki Waranui e pā ana ki Te Awa Tupua. So the significance of today is about bringing the hapu, the iwi and the community together as one to uphold not only the values tupu te kawa, but to drive forward as a new planning framework so we can work together, move forward together. He roa rawa te hoe o tēnei waka, o tēnei kaupapa. Ko ngā kaihoe o runga, ko rātou te rōpū e kī ana ko Te Kōpuka. Ko rātou ngā kaimahi hei whakaritea, hei rautaki, ka kōkiru wakamua nei tātou, mō te aha, mō te oranga o tō tātou awa tupua e rere ana. Ehara mō tēnei reanga noi o, engari mō ngā reanga e ara mai ana, ko ia te mea nui. E kaupapa, e tautoko ia ana, e te kauni ira o Wanganui me tana koro matua. Having a strategy
to guide decision making for policy makers and planners, for councils and even those that make legislation I think is critical to the future of the wellbeing of our community and the awa itself. E toʻu tēnei o te maʻi ngātahi o te Kauni Era me te iwi. Ehara i te mahi māmā kia hoi kotahi ai ana rātou o te Kauni Hera me mātou o te iwi me era hoki o ngā rōpu o te hāpori wā nui tonu o te awa tupua. Engari, ko rātou e kaha e ngana ana kia tūtuki pai ai, kia tae atu ki te taumata, koiā rā,

Their innovation, technology, but at the heart of it, Tūpatikawa is the driver. And I know by our tamariki mokopuna here this morning, they're well on the way to do that. Hei oranga mō ngā uri me te āpori whānui o Wanganui. Eruere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe e Rui, tēnā Pūrongo mō te kōpuka, arā ko te ūnga kei runga i tēnei waka roa, ku whakairo ia i runga i te whakaaro ki te oranga o Te Awa Tupua, arā ko tōna ora ko te ora o te iwi. Ā, nō reira, ko te maʻi taʻi, ko te oi taʻi a Te Kauniera me te iwi, ā, ki tai ki tēnei wā i e whakaaro nui ana ki te awa. I mea kua āta whakaritea hoki i runga i te whakaaro ki te uki wai muri, ā, ki whai mai i ēnei kātū tapuwae pea nge, ā, engari ka rongo hoki i te uaua o tēnei maitai i waenga i te iwi me te kauni ira. Nā runga pea i ngā rerekētanga katoa, he rerekē te whakapapa, he rerekē te kōrero, he rerekē hoki ngā mātāpono, engari ka maitai tonu, ka tāia hoki te maitai, ā, i runga i te kaupapa nui, arā, ko te oranga o te awa-tupua. Whai mai rā e te iwi e, i tēnei wā kei te uri tekau o tō tātau waka ki ngā wakaritenga, ki ngā whakariteritenga mō te whakataetae o ngā manu kōrero. I tae atu a Phoenix Manly Green ki te piipii ngā kākano mai Rangiātea ki te kapo ake i ngā kare ā-roto o ngā māngai o te kura ka āere ka tae atu ki te whakataetae ā-motu. Kei a koe e Phoenix.
Tokorua ngā kaitoa nō te Kura Kaupapa Māori o Te Piipi i ngā kākano mai Rangiātea e waka kanohi ana i ngā uri o Taranaki. Ki te waka taetae ā-motu o Ngā Manu Kōrero 2023 ki Ōtākou. Ko te īkaka ka rongo nō ēnei manu kōrero. Ā, ko aku kare a roto mō tēnei kaupapa, ā, Te hīkaka o toku ngākau kia tū mo toku kura, mo toku iwi, moku hapu, ka tae anō mo toku rohe. E hīkaka ana ahau te tū ki ngā whakataetae ā-motu me te manu kōrero, kia whakawaha i aku kōrero kia rongo ai te marea ki aku kupu. Ka penekuki, ka waipuke ana te whenua, ki ō tikanga, ki ō auatanga, ka waikura ia, ko ōku tikanga, ko tōku aronga ake. I tā Tamaiti Anderson, ko te kaupapa matua o tana kōrero ko te whakamanawa i te kerēme ohotata wai 1818. He te kāwanatanga hei ngā ringaringa o te Māori Te oranga o ngā kura kaupapa Māori. Ko tōku kaupapa kōrero ko E te Kāwanatanga kei ngā ringaringa o te Māori te oranga o ngā kura kaupapa Māori. Ko te kaupapa matua o tērā kaupapa e whakamānawa i te kerēme ōtata o Wai 1718 me ōna āhuatanga i roto i tērā. Ei tā Waiaio Chapman, e whakaua ana i tōna kaupapa taketake ki te tupuranga o te tamaiti Māori ki tā te tupuranga o te tamaiti Pākehā. Ko taku kaupapa kōrero, ka waipuke ana te whenua, ka waikurahia ngā tikanga. E whakatairitea ana tēnei kaupapa ki te āhua o te tamaiti Māori, ka tupu Māori mai. ki te tirohanga rerekē o te tamaiti tupu Pākehā mai. I tā Anderson anō, ki te angitu ngā tauira o te kura ki tēnei kaupapa, ka eke panuku, ka eke tangata. Kia puawai tēnei kaupapa i roto i tēnei kura, kia eke kairangi ngā tauira anō hoki. Kia tū rangatira, kia tū pakari mō tō rātou iwi. Ko ngā manoko nui o Tamaiti Anderson. Kia wai tonu ngā tauira o Te Kura Kaupapa Māori o Te Piipi'i Ngā Kākano Mairangiātea i te waka taetae manu kōrero e kanohi kitea mō ngā iwi uri noa i a Taranaki maunga. Ia oti aku e i te taonga o ngā kura kaupapa Māori e! Whakaraia! Phoenix Manly Green, te reo o te uru.
Tēnā koe Phoenix, mai witai atu ki te kura nei ki te piipii ngā kākano mai Rangiātea, ki reira ka po ai i ngā wakaaro, i ngā kōrero, i ngā kareāro tooki o tēnei tokorua e iikaka ana ki te aere, ki te wai pounamu, ki te waka waa atu i. Ā rātou kōrero, e aoki kī ai e rangatahi mēnā e rangatira ana te whakaaro. Hoi anō tērā te whakaaro o rangatira, ki whakaokia mai te mana o te Māori ki te Māori tonu, pēnei i ō tātou kura kaupapa, pēnei i ā tātou tikanga ā kūwai kura ia. Nō reira, he kaupapa nui tēnei me te mōio kei te ia akiaki i i ngā tāina peange e whai ana i ēnei tapuwae ki kaao ki te wai i te manu kōrero a, i runga i te mōio ki ngā ua ka ua ake a, ka kite atu tātou i te unga ku tae atu ki ngā manu kōrero i roto i ngā tau ka pakeke ake arā ka whai i ngā ara pēnei i te pāpā o pēnei i a, te whakarite i ngā kaupapa reo Māori a, pēnei i ngā kaupapa whakaako i te reo ki ō tātou kura, ki ō tātou kōanga. Nō reira, he tino ara tēnei hei taka i mā, mā tātou, arā, ko te whai i ngā manu kōrero. Ka uri anō te aro i te iwi, ki kura anō, engari, kai te aro tonu ki te waka taetae nei, e kīia nei ko ngā manu kōrero. Kai te aro tātou ki Spotswood. Ka oki ki a koe e Phoenix.
Ko Alia Seed nō Te Kariti o Spotswood tētahi o ngā toa e waka kanohi ana i a Taranaki Maunga ki te waka taetae ā-motu o ngā manu kōrero 2023 ki Ōtākou. Nā te noho piri ki tana kaiako o te kounga o tōna kōrero i Puawai. Me and Matua wrote it on we looked at each other's notes when we were struggling we used to both write in our notes and we showed each other and

Nā te mōio o te whakaaweawe o tōna kōrero te kaha i pūmautia i tōna tū ki ngā manu kōrero. I thought it would make me feel vulnerable but it actually makes me feel really powerful being able to put it out there saying that you're not the only person struggling over there. I tā Alia Seed, Ko ōna i a ia kia waiua te maria ki tōna kōrero. The Pāoa, a time where my whānau of Pariaka were tested both mentally and physically by an aggressor this land had never seen before. I just hope that everyone hears what I have to say, cause I know that there will be one person that will know what I mean, that will fully understand from their heart. Ko ēnei ngā kupu akiaki nō Alia Seed ki te unga e wai i tēnei ara o te manu kōrero. It's cool, it's actually cool, I used to think it was oh you're a nerd but nā um it's really fun and actually being able to express what you want to say to people like you, there's always going to be someone like you around. and they'll actually understand what you mean. Ko ngā mano konui o Alia Seed. Kia wakapuaki te unga rangatahi i tō rātou tuakiritanga ki te kaupapa o ngā manu kōrero, Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe Phoenix, ko koe tērā i tae atu ki te Kāreti o Spotswood ki te kapo ake i ngā kōrero a Alia i a ia e whakariterite mai ana mō te whakataetae ā-motu, ā, me tana kōrero mai mō te nui o te rangaau, ā, te āta wai whakaaro, te mātau ki ngā kōrero oki, he mea nui tērā, ā, i te mea e āwina nui mēnā e, e whakataetae ana te tangata i te wā i tuakana o te kaupapa I te mea ka ua ake oki ko tērā wā anga mō ngā kōrero oorere, ā, e mea nui te āta whakariterite i ngā whakaaro i mua i te waka taetae, ā, ki pai ai tō whakarite i ērā miniti torutoru nei, e rima miniti pea ngē te roa, ā, i mua i te eke ki runga i te atamira. Wai anō ka oki ki ana kōrero, me te kī mai, e kū tēnei mahi te manu kōrero, Te tika oki o tēnā. E kō tēnei mahi te whakariterite i ngā whakaaro, ā, te āta mirimiri kia pai ai te rere ki ngā taringa o te tangata. Hoi anō, ehara i te mea ko, ko te mea nui ko te tū, e mea nui oki te whakarongo ki ngā kōrero, ā, uri rāuna te rūma, ā, e mea nui tērā. Hoi anō, Ko ngā waka taetae, manu kōrero me ngā mihi nui ki ngā manu ka rere atu ki reira. Kei te uri anō te aro e te iwi e, ki Ōtaki, ki ngā apū o reira me tēnei kaupapa wakairaira, arā, ko te kaumātua, Olympics. Tae atu a Regan Parani'i ki reira ki te kapo ake i ngā kōrero o te wā. Kei a koe e Regan.
Ko ngā hapū o Ōtaki tērā i hautū i ngā taumāhekeheke tuatahi mā ngā kaumātua ki ngā purapura ki roto o Ōtaki i tēnei wiki. I tōia mai rā te kaupapa nei i ngā kauheke nō ngā hapū maha o tēnei takiwā kia whai wāhi ki te kaupapa. Pai katoa mai ngā hapū i runga noa i te ahakoakoa, i runga noa i te whanaungatanga me te kaupapa i karangahia ai rātou kia hui pēnei ai te rangi nei. He kaupapa i kōkiritia e ngā hapū o Ōtaki nō te tauira o Ngāti Whakaue. I whakaarohia e Mātakea kia tō mai ki konei ki roto i Ōtaki. Tōna tīkanga i te tuatahi, ko ngā. Ko ngā hapū nō Pātatana ki Ōtaki hōia nō nā te rongo whānui atu i ngā marae puta noa, i ngā hapū puta noa o Raukwa ki te tonga, tae atu ki Kia Teo a Ngāti Tō. Nō reira, kei konei te katoa i tēnei rangi. Tau atu ēnei kaumātua ki te kauhanga nui, hua mai ai te whakataetae o roto hoki i a rātou. Ētahi ko te whiuwhiu pōro. e te ko te whiuwhiu kete me kī, e te ko te whakakīkī kete, e te ko te whakahoki pātai, te whakautu pātai, e te ko te, ā, ko te whana i te pōrete, arā, ko te āhuatanga o te poi tūkohu. Tōna tikanga he māmā te mahi, ehara i te mea he, e whakamātau ana i te tinana, i te pakiri o te tangata, e kāo. Engari te hinengaro pē. I tautapatia ngā taumāhekeheke nei kia whakaihiihi i te hunga kaumātua. Kāore he rā tua atu i te whakahuhuitanga o ngā kaumātua kuia i runga anō i te whakaaro kotahi. Ko te whanaungatanga te mea ako iwi, ako kōwae, ko te whanaungatanga i te tino kaupapa i te mutunga iho. Nā te angitū o te kaupapa e hiamo ana ngā kaiwhakahaere ka tū te ahurei ia tau. Ko te mana koia, e, ka mutu ana tēnei rangi, ka whai wāhi mātou ki te kore atu ki ngā kaiwhakahaere o ia te hapū, o ia te marae me te kī, kei a koutou. Ā, ko tā mātou te, te whakaatu ki te miki ki ngā iwi e toru, ki ngā iwi o te miki o tēnei, ā, tēnei wāhi, o tēnei rohe nui o te, te Upoko o te Ika o Te Whanganui-ā-Tara. Ā, hei oranga mō ō tātou nei kaumātua, kāore i kaupapa tō atu i tērā. Koni atu i te rua rau kaumātua i whai wāhi mai ki te kaupapa nei, me te aha, ko ngā hapū o Te Reureau ngā kaiwhakaihu waka tuatahi o te kaupapa nei. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru.
Kia ora rā e Regan, tēnā koe i te tuari mai i ngā kōrero mō tēnei kaupapa arā ko te Kaumātua Olympics. He mea nui te whakakorikori i te tinana, ka pakeke te tinana, ka rongo oki i ngā au kino o te wā, ka uaua oki te nekeneke, te nukunuku, nō reira, e ua nui o roto i ēnei, ā, o ēnei mahi, pēnei i te Olympics mō o tātou kaumātua, uh, ki te whakapakari, ki te whakakorikori i te tinana. Engari ki tua o tēnā, te taa tinana, ko te taa wairua, ko te taa e a te rātu e ai ki te ware tapawa, uh, ko te taa wairua, ko te taa wānau, ko te taa inengaro oki, e ua nui kei roto i ēnei mai uh, mo te waka i iko i te inengaro, uh, mo te tūtakitaki ki ngā oa, ki ērā atu uh, o ngā pā ake, ngā kaumātua, Ā, me te no o taʻi, kāre ā uatanga i tua atu. Ka uri anō te aro i te iwi e. Kai te aro atu tātou ki Taranaki ki Aotearoa pā. E ui nui i tuaki ki reira, arā, ko te punanga ora tērā. Tae atu a Phoenix Manly Green, ka uki atu ki a koe Phoenix, kei a koe te wā.
Kua wakarauika mai ngā tari aua rā uri noa i a Taranaki maunga ki runga o Aotea marae. Ki runga i te reo karanga o Te Punanga Ora, te Poari Au, mo te auora o te iwi Maori. E uara i au tēnei mo te auora o te iwi Maori, e noo ki nga rekereke o Taranaki maunga. He nui te aronga, he nui tērā kōrero me whakamārama e ā tēnei mea punanga ora. Engari i te mutunga iho, me whakarite atu he tūranga matua nei mō ngā iwi, mō ngā kaupapa katoa e e pīkau ana, e hāpai ana i ngā kaupapa hauora ki tērā hapori, ki tērā takiwā, ki tērā takiwā kia mahi tahi. i runga i tētahi whakaaro e anga mua ana i runga i tētahi, i tētahi huarahi tika nei. Ana, koirā te punanga ora. I tā Tūtererangi Aiata, mei kore mō ngā whānau, ka kore a Te Punanga Ora ka ara ake ki te ao marama. Kei konei a Te Punanga Ora ki te tiaki te reo. o ngā whānau katoa, o ngā Māori katoa e nohonoho mai nā, nohonoho mai nei ki raro iho tū tātou nei tauheke maunga kura Taranaki. Me te, me te matamōhio o te whānau, ko koutou kē te take mō tēnei kaupapa ko Te Pūnanga Ora. Hei tā Tākuta Ruakere Hond anō, kua kāuitia ngā tari auora o Taranaki ki te waka rongo ki ngā waka mārama tūturu nei, Nō ngā ringa raupā o tēnei kaupapa. Ko te mea nui nei i tēnei hui, kia mārama rātou he aha tēnei mea a Punanga Ora, he aha tēnei mea a Te Aka Whai Ora, i te mea he nui anō ngā kōrero kua rere, kua rongo, kua kotiti te whakamārama. Nō reira, kia rongo me kī i te waha o te hōiho, ki te hunga e kawe ana i tēnei kaupapa, mā rātou anō e whakamārama. Ko te tino whainga o Te Punanga Ora kia mānu anō te moana, kia āwhina atu i ngā whānau katoa e noho mai nei i roto i tō mātou nei ake rohe te haere tiki āwhina ki tēnā peka, ki tēnā peka, huri nō, huri rauna i tō tātou nei tauheke maunga. Ko ngā manoko nui o Rangihaeata, kia wā torotoro atu ngā whānau Māori ki Te Punanga Ora, ei ringa awhina mō te auara o te ware. Phoenix Manly Green, te reo o te uru.
Tēnā koe e Phoenix mau i tae atu ki te kaupapa nei, te ui nui nei e waka kotahi ana i te tini tangata ki te kapo ake i ngā kōrero mai ngā kaikōrero me te waiwā i oki ki te whakarongo ki ngā Kōrero a Te Unga i tae atu ki reira ngā ngā mea pai, ngā wangawanga pea ngē, ērā uatanga katoa. Engari ka whakarongo oki ki te pāpā, ki Tākuta Rua Kerehond i mea ana, he mea nui te whakauiui i te tangata ki wānanga kotahi, ki rongo tahi, ā, ki rongo tātou i te kōrero Kotahi, ki kaua e, he rerekē i roto i ngā rangi, i roto i ngā whakauatanga mai tētehi ki tētehi. Hoi anō, ko te mea nui, ko te ora o te tangata, ko te ora o te iwi, nō reira koina te kaupapa o taua rangi, o taua kaupapa tonu. E te iwi e, koina katoa ngā pūrongo e ono kuʻu ake i te reo o Te Uru i tēnei wiki, ka mihi kau atu ki ngā pou reo irirangi Māori, ki te reo irirangi o Taranaki arā, ki Te Korimako o Taranaki, Te Reo Irirangi o Wanganui, Awa FM, Te Reo Irirangi o Rangitāne, Akiaura FM, i rere pai ai tēnei manu nā te tautoko a Te Māngai Pā'o. Kua la ana Te Piki Broughton tēnei he mihi atu ana, tēnā koutou e te iwi e.
Ko te reo te take.